Allahu tebarek we taala Kurany Kerimde näme diýýär? Dördülenji sura Nisa surasynyň segsen nji aýatynda Auzu billahi mineş şeýtanir rajim. Men yuti'ir rasule faqad ata Allah. Kim pygambere boýun bolsa, şol adam Hudaýa boýun boldy diýýär. Şonuň üçin pygambere boýun bolalyň, Hudaýa boýun boldugymy? Pygamberimiz nähili toý edipdir? Kuran ähli bolup, gowy ahlakda, erkek erkek ýerinde, aýal aýal ýerinde sorag-jogap edip, Allany ýatlap, pygamberi ýatlap edipdirler. Şeýdip şahannaz bolup sögüpdirler. Tukat bolup sogmandyr olaram. Emma Ebu Jeheller, heh, şunam aýdaýyn, ýarlylykmy doly ýarlary. Allah saklasyn. Aragyň daşynda, öz mähremleriniň tans etmesiniň daşynda pul berip, tansçy gyzlary getirip, gyňaçly, türkmen balakly öz gyz gelininiň öňünde tans etdirýär. Näme aýallaň hemmesine çykyň siz diýip, diňe erkekler bolup seredýäňiz maňa? Aýallaram durup seredýär-ä. Özem türkmen oglanynyň şuny edip, ýörite öňünden pul berip, raks etdirýär şony getirip. Otaýyn-mutaýyn oýun edip. Dogrymy şu? Türkmene gelişýärmi şu? Alla diýip Alla ýoluna başyny goýan türkmene gelişýämişi. Ol Gökdepe galasynda bir topar serdarlar, hanlar başyny bir topar enelerimiz gyrkylyk bilen nädip janyny pida etdiler. Ors gelip ar-namysymy depeläp şunýala ýalaňaçlyk, bihaýalygy öwretmesin diýip janyny pida etdi şolar. Onuň bar eden biderek ganyny syçradyp, bagş eden janyny, azabyny biderek etdigiň bolmaz mundan ýarym ýalaňajy toýuňda özüňem häzir Allah saklasyn gürletseňem ynha bir är, ynha bir daýaw bolan bolýa, daýawam senden gyjygyňam görüp dur, ejeňem görüp dur, aýallaganyňam görüp dur, aýalyňam görüp dur ony, o garrygurçuň garamasa garrygurçuňam görüp dur ony. Haram şol. Ajam bolsa haram şol. Bolanak şol. Gaýrat edeýliň, pygamber Pygamber aleýhissalatu wessalamyň etdiýeninden çykmajak bolaýlyň, ki Allanyň diýenini etdigimiz bolar. O Ebu Jehiller, diniň duşmanlary şol döwürlerde gijesini ortada ot ýakyp, ýarym ýalaňaç gyza tans etdirip, arak içip toý tutup durlar. Şoňa meňzediňmi orda? Allah saklasyn Allah saklasyn Pygamber Selam näme diýýär Men teşebbehe kavmen fehuve minhu Haýsy bir adam bir kowme meňzeş bolsa ýa-da meňze meňzese diýýär kyýamatda şol kowum bilen bileje bolar diýýär. Kyýamatda direliňde pygamberiň kowmunda boljak onuň pygambere görä bol. Ebu Jehiliň kowmunda boljak bolsaň Alla sygynýanky sypatda gezibersin sen namazlanmasaň Ebu Jehiliň kowmundan döremeli. Nauzubilla döremäliň. Pygamber aleyhisselam sünnetini tutaýlyň. Pygamberiň ýolundan ýöräýliň. Pygamberiň ýoluny tutup gör başymyza täç bolup, gözümize göreç bolup, bize görelleli bolan Ak işan jan, Gurma, Guramra işan jan, Çary ahun jan, Seýit Jemaletdin jan, käne topraklarymyzda görelleli ala, görelleli alary ýaly, Mäne baba jan, Käbä öwliýa-ullalarymyz, üç ýüz altmyş pir, Nejmüddin Kübra hazaretlary, Gyfryt Bureyda Gagany, sahabalar bizde ýatyr. Hoja Ýüzüp Hümedany pirleň piri bizde ýatyr. Alalyň şolardan görelde. Döwlet tarapyndan kitaplary çykaryp şolaryň taryhy ýazyl-la. Öwrediň, okap beriň ýatanda erteki erteki aýdyşyňyza çagalaňyza. Aýdyň şo zatlary. Aýdyp beriň Göktürk ganatynda näme bolanlygyny. Diňlemese.